Ũkĩrĩ mwega mwĩroreri wa Gĩkũyũ TV mũrũri wa Mũgĩkũyũ na gaka nĩko kabirũ ka ũteti niĩ njĩtagwo Francis Kimani na ngũrehagĩra arĩa mararũĩrĩra iturwa itiganĩte itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha magĩtũtarĩrie nĩkĩ kĩngĩtũma ithuĩ tũgokĩra tene kwa raini na kũmacagũra na aingĩ nĩ makoretwo makiuga atĩ gĩthurano kĩa wamũrania gĩa kĩama kĩa Jubilee gĩtiekirwo na njĩra ya waragania na njĩra ĩgwete kana njĩra mũndũ angiuga atĩ nĩ njĩra ya ũtheri na ũmũthĩ ndĩna bahati tondũ ndĩna mũthuri ũmwe ah, ũĩkaine ta John Frugo nĩ oĩkaine wega mũno kũrĩa mwena wa Arari constituency tondũ ararĩ namba igĩrĩ ena kura ngiri kenda na ũrĩa wakĩrĩ mbere arĩ na kura ngiri ikũmi na inya no nĩ arauga atĩrĩrĩ gĩthurano gĩkĩ gĩtiekirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gwĩkwo ah, gwĩkwo gĩthurano kĩa wamũrania tondũ nĩ gĩthurano gĩkoragwo eh, gĩkuanĩtie maũndũ maingĩ mũno na ũrĩa ũngĩkĩhota akorwo nĩ mwena wa stronghold ya kĩama kĩmwe ah, andũ nĩ maugaga atĩ mũno mũno no ukorwo niwe ugagituika muhotani wa githurano kinene kia kiria tukierekeire kia mweri wenana mweshimua John Furugo Eh. karibu sana katika Asante. studio Wega mũno. Uh, njũrie mweshimua rĩ no wĩre uh, a kenya mweshimua ũyũ john frugo rĩ kwarĩa matagĩkũĩ matakiumĩte rari rĩ mweshimua john frugo no kana ekaga atĩa background yakwa hanini Mheshimiwa John Furugo nĩ mũciarwo wa Rari thĩinĩ wa Kiambu County na nĩ mũndũ ũthomete nginya university agacoka akandĩkwo nĩ thirikari ta DO agacoka akaruta wĩra ministry ngũrani ngũrani thĩinĩ wa cooperative development thĩinĩ wa local government thĩinĩ wa youth affairs na ningĩ no mwandĩki wa ibuku kana mũchambuzi wa maũndũ ma kĩwatho nĩ nyandĩkĩte ibuku rĩa ũhoro wa thirikari cia matũũra

Ala. wale pia wa, wa, nda- ndama kama no- ndama kama no tondu wa riri Ĩĩ. um, gukorwo wi pia wa president nanya hau no nginya ndigitirie muno tondu ni tukio andu aingi ni makendete mu- president Uhuru Kenyatta Ĩĩ. ta njira atiri ona utanamba kuingira kuria rari mundu akirutithania wira na Uhuru muigai Kenyatta ri ukoragwo hana ta korwo akiri personal assistant wake ri ni mundu wa githemba kiriko Ah, nĩ mũndũ mũigua nĩ mũndũ ũthikagĩrĩria nĩ mũtongoria njamba nĩ mũtongoria mũgĩ nĩ mũtongoria ũrũragĩra rũrĩrĩ gwĩciragia ũhoro wa bũrũri ũyũ wendete bũrũri ũyũ mũno mũno makĩria gũkĩra rĩngĩ ũrĩa andũ moĩ okay tondũ nĩ mũndũ ũtaragia mũno gwĩ ĩkwĩyata no nĩ mũndũ mwaragani mwaragani thĩinĩ wa ũtongoria wake

mũndũ akĩrirĩria gũrutithania wĩra nake hakuhĩ tondũ nĩ mũndũ ũrathikĩrĩria nĩ mũndũ ũraheana gĩtĩo nĩ mũndũ wendete bũrũri na nĩ mũndũ wendete andũ mũno makĩria nĩ endete andũ nĩ wonaga ũrĩa ageithagia andũ na gĩkeno koguo nĩ mũndũ wĩ ngoro theru na nĩkĩo ũrona bũrũri witũ ũkinyũkĩtie makinya macio he kaundu kamwe utananjira he kaundu kamwe urenda kuhitha na ndanamũhost maita maingĩ o- o tongu uikarite hau ngakĩmũria ciũria

ekaga ta ũrĩa baibũ yugaga mhm. atĩ ndũkareke guoko kuorĩ ũkũmenye kũrĩa kuomũtho kũnyitĩte tondũ ndwĩrutaga ũtana wake ti wa kwĩgatha mhm. ũtana wake nĩ wa kũheana nĩ wa kũririkana mũndũ ũcio ũngĩ ũtehotete mhm. na akahota kũmũteithia atekuga tondũ we nĩ ahetwo nĩ ngai nake mũndũ ũcio rĩ amũteithĩrĩrie harĩa ekũhota nĩ tũingĩre kũrĩa rari

mbere tucoke thutha mweri 21 tuone gĩthĩngĩthĩngĩ gĩkĩ kĩa kana meharĩrĩria ma gĩthurano makĩaga eh, kũgacĩra na kuma hĩndĩ ĩyo kĩama kĩa futiria mbathi tondũ gwakinyĩte kura itaiganĩte igacoka ingĩ ciratukanio cia wondi ĩno igathiĩ wondi ĩrĩa ĩngĩ ta rĩu gwitũ kwarĩ nyandũma igoka thĩinĩ wa kamboro ward ũkona rĩu mca ndaravũtĩrwo kũrĩa kwao

gĩgathiĩ gĩgaikia gĩtuo gĩ- kĩa mbere mũndũ agaikia gĩtuo gĩa kerĩ agaikia gĩtuo gĩa gatatũ agacoka agacoka tondũ kwĩna ngari cia andũ arĩa mena mabeca ta rĩu kũrĩa gwitũ mũndũ ũrĩa wĩkuo oigire ngũita mbeca na njoe ngari ciakwa andũ akagĩra kĩna ngobu magakĩra magoka kĩnarĩ arĩa angĩ makoima komothai magakĩra magoka gũkũ ithuĩ hĩndĩ ĩyo tũratetera tũgĩciria atĩ andũ arĩa maragirio kũhinga ku- gũikia kura kana matukĩrĩirwo gũikia kura nĩ andũ aitũ

ona gwathiĩ ũguo ũndũ wa kerĩ eh, mũndũ athiĩ kĩama kĩngĩ no tũtathiĩte kĩama kĩu kĩngĩ rĩ nĩ tũraikarire thĩ tũrageria kwaragania na kũ- gũthuthuria gũcera maũndũ maya mothe rĩ tuone nĩ ha twaiyĩirwo maiyũ nĩ ha mũndũ ũyũ aratũhĩngĩcĩire na ngungo ici ciake wa mbere

eh, polling center niki giatumwo uyu akorwo ena kura nyingi gukira ira ona iria cikurehetwo ballot mhm. akirwo aca tiga nacio tondu riu ni uguthukia maundu maingi mhm. guthukia maundu maingi ni kuga atiriri hena ungumania urathi na mbere urathi na mbere mhm. wa keri kundu gwitagwo eh, matimbei primary matimbei primary mathandũkũ mamo matiarĩ na ngunĩko atä ngunĩko nä å rire ngunĩko ekåra atä conveniently na tå kiuma kå rä a gä ceceni kana makiuma gä ceceni nä marorirwo mothe na makä rorwo hau na no no njũrie kiuria tondũ wa rĩrĩ nĩkĩ kĩratũma ngunĩko ciũre no mathandũ- mathandũkũ matirora kũmwe kwagire gũkĩũra mathandũkũ nĩkĩ na kũrĩa kũngĩ kũre ngunĩko

siri ukuguo ni kuga atiriri siro icio ciorite conveniently anake eri akuma kaga ni manyitirwo na siro icio manyitirwo na siri uri makigitirwo borithi magitwarwo kuria gwitagwo uplands makinyikithiritio makinya mariku ngukwira atiriri Mwa- mwa- mwa- nĩmũbuatĩte? andu acio nitubuatiriire andu acio ni marekirio koguo mokaga gũthiĩ kũ- gũkunĩka seal ya ĩrĩa yatuĩkĩte nĩ ũrĩte moke mongerere kura macoke ma- makunĩke Ma seal, seal ma seal. no tondũ andũ aitũ twerwo atĩ gũtirĩ na ngunĩko nĩ twahingũrire maitho na tũkĩmera mũkae ngangari kabisa na magĩikara meroreire nĩguo manyitire anake acio meta borithi borithi mamoire tondũ onao marĩ o mũhuko wa mũndũ ũyũ akĩrĩ na mabeca maingĩ mũhuko wake ndũrathira mbeca makĩmatwara plans no magĩcoka nduma yeka atĩrĩ makĩrekererio anake magĩkĩrĩhwo tondũ wa wĩra ũrĩa mekũrutĩte wa kũiga seal no ma- matiakĩrĩhirwo wĩra wa kĩ wa kwaga Wa gũkinyia staffing, maũndũ wa macio kũiyũria kura. nĩguo Wa- ĩ, wa kũiyũria kura koguo waragania ũkaga wagĩrĩru ũkaga ũma ũkaga na onakorwo tũhotetwo na kura icio tũcoke tuge atĩrĩrĩ nĩ gĩcigo kĩa mĩrongo ĩna kwa igana kĩroimĩrire

kĩoneki kĩrĩa twĩ nakĩo kĩhoto kĩrĩa wendaga we ta mũikia wa kura nĩ gũkorwo na mũtongoria wa gũkwarĩrĩria mũtongoria wa gwĩciria mabataro maitũ mũtongoria wa gũkinyia mũgambo wa rari mbunge mũtongoria wa gũtaha na kũrehe kĩrĩa gĩ- kĩagĩrĩire gũkũ rari tũhe mweke tondũ watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie tũhe burugũ mweke tũhe mũndũ ũrĩa ũngĩ wothe ũrarũgama ndĩrona ta tũgũkorwo tũrĩ andũ ana thĩinĩ wa ballot

tũkĩũrania kĩũria what next tũgũthiĩ naku no tũthiĩ gwa jubilee tũrũmĩrĩre tribunal ĩrĩa ĩkuo na tũkinyũkie makinya macio no tarora harĩa thaa icio na ndangĩhĩtũka ngĩũka gĩceceni gĩkĩ rĩ kwĩna andũ magana matano atirathira handå hau kesi atirathira andå Nĩguo. raini igä rä cia, cia ngari cietereire o mathikĩrĩrio marathikĩrĩrio nginya thaa ithano thaa thita cia å tukå ti ũru no no njĩra ĩmwe ya kũhota kuona atĩ nĩ twarehe ũiguithania thĩinĩ wa kĩama no rĩrĩ tondũ watho naguo nĩ wĩtĩkĩrĩtie rĩ na ũmũthĩ ngwete kwĩna mbunge atano a independent mathurirwo na independent na me mbunge Nĩma. na nĩ maratungata ma- icigo ciao nĩ marutaga wĩra na thirikari ta mheshimiwa eh, Dr eh, musumba wa kibwezi Niguo. eh, mheshimiwa gatofu wa buri kuria miru mheshimiwa koril uria wa, wa cheranganyi Niguo. na ngieri Ule muteng'eri. Eh, ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ gũthurwo na independent ti kuga ndũkũruta thĩ na thirikari Nĩ ti ma- kuga nĩ tũrahũra mũhu- ũ- mwe- heshimiwa uhuru eh, mũigai kenyatta president witũ ona tũtirahũra deputy ta niĩ niĩ nĩ ndĩramauga mũkono tondũ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ watho ndũwĩtĩkĩrĩtie na already twĩna twina example njega kana twina kionereria kia ambunge aria mekuo ni maheagwo CDF ni madungataga thiini wa kamiti ta riu Dr Musumba e kamiti ya ya health na aria angi me kamiti ya transport uguo ni kuga atiriri wathii kuria wi mumbunge kamiri uraheo maundu maria magirire mumbunge wina kiama ningä kä kiama nä mbathi na independent nĩguo no kĩama nĩ mbathi. ya gå kinyia kå rä a Ĩĩ, na rĩu ningĩ independent rĩ ndĩrĩ na president

nĩ ma na nĩ wega ũguo tondũ nĩ njũĩ rita rĩrĩ ndigwĩciria niĩ ndarora hakwa ndaikia maitho kabere no korwo nĩguo tũgũkorwo na independent uh, MPs aingĩ mũno makĩria kana independent uh, winners arĩa mara- mararũgama ta indi- ta andũ kĩũmbe nĩo me- nĩ tũgũkorwo na aingĩ mũno tondũ uh, gĩthurano kĩu nĩ kũratuĩka atĩ gĩtie andũ aingĩ mũno nĩ mara complain kana nĩ maraikia mateta mamo kiuga atĩ gĩtiekirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire Um, mũcimwa burugu

wĩ toto it's a total package Mũnyita- manyitanaga na arĩa maraikithia kura manyitanaga na returning officer manyitanaga na presiding officers na presiding officers na clerks kwoguo rĩu andũ acio rĩ marĩ na brief kana nĩ marĩ na maũndũ macirĩte macira rĩ magakĩharĩria maũndũ macio na makaruta maũndũ macio ũguo nĩ kuga

ona matekũrora atĩrĩrĩ haki ya wanjikũ rĩ na mũikia wa kura rĩ ĩha nĩo marenda kwĩ- kwĩyaka na magakĩria makiuga atĩrĩrĩ "Ah, twĩna mbeca na twĩna mĩbango kamiri na nĩkĩo kuona nginya borithi cianyita andũ cigamarekereria handũ ha kũmakinyũkithia ma- ũngĩkorwo na materials cia gĩthurano nĩ mahĩtia kĩwatho wa gũthurithania kwoguo watho ũcio nĩguo wagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa gũthitanga andũ acio Gũthitanga andũ acio. andũ acio nĩ marekereirio na na, na uh, nä må geretie gå kinyä ra å rä a kå ratuä ka nä wahotire nĩtũgeretie Aha. Kũmũ- kwaria nake hihi mũigue uh, mũkamwĩra gĩthurano gĩkĩ gĩtiekirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũkaigua hihi angiuga atĩ kana rĩu we oĩ ticket nayo nĩ ũguo bas reke ngwĩre atĩ tũiga twacirire na tũkĩrora option iria ciĩkuo option ĩrĩa ĩkuo ũngĩrora ta rĩu gũka- gũgatuo mweri ithano nĩguo eh, jubilee yugĩte nĩguo nayo eh, IBC. ibc ĩroiga andũ marenda gũthiĩ independent makorwo marĩkĩtie mweri inya

tuge atiriri kura ya mweri nyanya wenana niyo kaimana ikoiga atiriri ni wahotwo na ni wahotetwo na andu arari moiga uyu no gutongoria hau niho turiga atiriri tuheo mweke na andu ni metikirite na watho ni uratikiririe na ndiraheo ruri rwa thani ni rugatangathwo mweri 13 tondu thani itari kindu

thĩinĩ wa kothi ĩrĩa we ũkona ũngĩkorwo nĩ ya thitima ũngĩkorwo nĩ ya kompyuta nake njoki na wairimũ na, wa- na nyakĩo makorwo atĩ onao nĩ mararora nĩ gũtuma ngũtuma nĩ kũrugĩra andũ keki kana nĩ wĩra wa embroidery ngũruta maũndũ marĩa mũndũ egwĩka rĩ tũmatware na kĩgĩna gĩkĩ thĩinĩ wa kothi okay hau nĩtũ- nĩtũrenda tũ- nĩtũ- nĩtũkũingĩra rari biũ nĩtũkũingĩra rari wega tũrore m- mĩena ya plans kũ kĩ maũndũ marĩa maingĩ makoretwo magũmĩire aikari a kũu

eh, arũgamĩrĩri a gĩthurano makorwo magĩkũhe rũri rũrĩa ũkahũthĩra rũri rũu rĩ nĩruo ndoiga niĩ ta niĩ ndĩraheirwo thani ĩtarĩ kĩndũ okay na nĩ niĩ ndĩrathurire thani ĩtarĩ kĩndũ tondũ nĩ Tigo- ngwenda tigo tu- tigo thurĩrwo koguo wona wathu- wa- wa- wakorwo ndũrĩ wa kĩama o gĩothe ũcoke ũkorwo na proposer na seconder matarĩ a kĩama kwa mp wethe signature ngiri ĩmwe cia andũ arĩa maragũ support na wĩ nacio icio nĩcio tũrathiĩ kwa- kwetha kuma mweri kuoya kuma mweri ikũmi na ithatũ okay aya ũcio- ũcio- andũ a mca nao methe magana matano Eh, we- ũrĩa ũrarũgama mũtumia ngiri ngiri ĩm- ngiri igĩrĩ gavana ngiri igĩrĩ senata ngiri igĩrĩ koguo nĩ kuga wona wona signature icio ũgacokia maratathi hamwe na arĩa angĩ maracokia hĩndĩ- magĩcokia hĩndĩ ya kĩama na ningĩ njuge atĩ

na nĩkĩo arĩa angĩ othe mararĩ ndebe-inĩ nake uga mwarĩ kenda nĩguo Rĩtwa rĩ kenda. harĩ ũrĩa wahotire aya angĩ marauga Ĩĩ, nĩ megũtũ moigĩte support. nĩ- nĩ- nĩwe megũ support Atandatũ. atandatũ Ĩĩ. atandatũ nĩwe megũ support Ĩĩ. tũtigeterere tuone kana mweri nyanya rĩ nĩ gũgakorwo na ũgarũrũku tũrameria matoo hanini nĩ tũgũcoka thutha wa kahinda gatarĩ coho rĩu tũthiĩ rari thĩinĩ tũmenye thĩna wa rari rĩ nĩ nĩ ũrĩkũ na nĩkĩ kĩratũma we aingĩre arute wĩra ũrĩa arauga atĩ ti mũrute rari wĩra ũcio ũtarĩ mũrute rĩ nĩ ũrĩkũ